Bäşinji duýduryş, Eý, dünýäparaz nebsim! Ybadatda, namazda geleňsizlik etmegiň sebäbi dünýewi işleriň köplügimi? Ýa bolmasa güzeran aladasymy? Bütin wagtyňy dünýewi işler bilen geçirer ýaly, sen diňe şu dünýä üçin ýaradylandyryny öýdýärmiň? Dogry, ukyp babatynda hiç bir haýwan seniň bilen bäsleşip bilmeýär. Ýöne ýaşaýşyňa gerekli bolan zatlara eýe bolmak babatynda welin, serçe guşy ýaly bolup bilmeýärsiň. Muny seniň özüňem bilýärsiň. Mundan ugur alanymyzda, Seniň asyl wezipäň haýwan ýaly hars urmak däl-de, hakyky ynsan ýaly mydamalyk ýaşaýşyň üçin zähmet çekmekdigi düşnükli ahyryn. Galyberse-de, şol iş diýýän zatlaryň köpüsiniň seniň bilen baglanyşygy ýok. Ýöne sen ýerliksiz ýere burnuňy sokýarsyň, Şeýdibem bulam-bujarlyk döredýärsiň. Gepiň gysgasy, olaryň hemmesi saňa hiç dahyly bolmadyk bipeýda zatlardyr. Iň zerury işleri etmän, hamana müňlerçe ýyl ýaşajak ýaly, wagtyňy bütinleý gereksiz maglumatlar ýygnamak bilen geçirýärsiň. Gymmatsyz zatlar üçin Gymmatly wagtyňy sarp edýärsiň. Hamana diýersiň, özüňi kozmografiýa ýa-da statistika boýunça hünärmendirin öýdýärsiň. Eger-de sen namaz okamagyma, ybadatlarymy ýerine ýetirmegime päsgel berýän, Geleňsizlik etmegime sebäp bolýan işler ýöne-möne işler däl, eýsem güzeran üçin edilmeli hökmany işler diýýän bolsaň, menem saňa ynha şeýle diýýärin. Günlük ýüz manat gazanjy bolan bir işde işläp ýörkäň, bir adam gelip saňa, Ýör, meniň görkezjek ýerimi gaz, Bu seniň on minudyňy alar, netijede bolsa brilliant, zümmerjet ýaly gymmatbaha zadyň eýesi bolarsyň diýse, senem ýok, gelip bilmeýärin, günlük gazanjymdan ýüz manatdan mahrum bolaryn diýseň, elbetde munuň ýerliksiz bahana bolar. Ynha sen mellegiňde güzeranyň üçin zähmet çekýärsiň. Eger parz namazyňy okamasaň, seniň çekýän bu zähmetiň diňe dünýälik, ähmiýetsiz bi-bereket gazanç bilen çäkli galýar. Ýöne arakesme wagtyňy ruhuňa we kalbyňa dynçlyk gazandyrýan namaza berseň, hem-ä bereketli dünýä gazanjynyň, Hem-de ahyret gazanjynyň, ahyret azygynyň eýesi bolýarsyň. Başgaça aýtsak, örän ähmiýetli iki ruhy çeşmäniň eýesi bolýarsyň. Birinjisi, mellegiňde ýetişdiren gülli bolsun, miweli bolsun tapawudy ýok, ösümliklerdir agaçlaryň edýän tesbihleriniň sogap hasylyndan sen hem ýagşy niýetiňe, Laýyklykda öz paýyňy alýarsyň. Ikinjisi, bagyň hasylyndan kiminse iýsin, haýwan ýa adam, sygyr ýa-da mör-möjek, satyn alýan müşderi ýa-da ogry tapawudy ýok, şol iýlen zat seniň beren sadakaň bolýar. Ýöne bu Rezzak Hakykynyň ady bilen rugsat beren çägiňde hereket edeniňde, özüňe Allahyň beren harydyny Onuň ýaradanlaryna paýlaýan işgär hökmünde garanyňda şeýle bolýar. Ine görýämiň, namaz okamaýan adam gör nähili zyýana galýar, gör nähili baýlygy elinden giderýär. Zähmet çekmeklige höwes döredýän goşmaça ruhy güýç bolup hyzmat edýän şu iki ýagdaýdan mahrum bolýar, iki sakanyň öňüne böwet bolup, bütinleý mahrum galýar. Hatda garran çagy melleginiň ugruna seretmek hem islemeýär, işe bolan höwesi gaçýar, Indi meniň nämäme gerek, barybir dünýäden gidýän. Azara galyp ýörjek däl diýýär. Bar zatdan eli sowaýar. Emma beýleki adam bolsa, Has köpräk ybadat edeýin, has köp işläp halal gazanç edeýin, şonda gabrym has ýagty bolar, has köp ahyret azygyny jemlärin diýýär. Eý, nebis, şuny bilip goý! Düýnki günüň geçdi, ertire çykjagyňa bolsa kepil geçip bilmeýärsiň. Onuň ýaly bolsa, şu günüňi hakyky ömrüň bil. Azyndan günüň bir sagadyny ätiýaç puly hökmünde ahyret sandygy bolan metjide ýa-da namazlyga atyp goý. ony hakyky geljekde ullanarsyň. Şuny-da bilip goý, ýeneki täze gün seniň üçinem, başga biri üçinem täze gündür, täze älemiň gapysydyr. Eger namaz okamasaň, şol gün, ýagny şol älem garaňky, perişan ýagdaýda geçip gider. Onsoň mysal äleminde seniň zyýanyňa şaýatlyk eder. Çünki şu älemiň her bir gününde her kimiň özüne degişli bir älem bar. Şol älemiň durky şol adamyň kalbyna we edýän amalyna baglylykda üýtgeýär. Meselem, aýnada görünýän kaşaň binanyň görnüşi aýnanyň reňkine görä üýtgeýär. Aýnanyň reňki gara bolsa, ol hem gara bolup görünýär, gyzyl bolsa gyzyl bolup görünýär. Bu aýnanyň hiline görä-de şeýle bolýar. Aýnanyň hili gowy bolsa binany owadan edip görkezýär. Eger-de gowy däl bolsa erbet edip görkezýär. Iň owadan binany hem betnyşan edip görkezip bilýär. Edil şonuň ýaly sen hem kalbyňa, aklyňa, edýän amalyňa, köňlüňe görä öz älemiň keşbini üýtgedip, peýdaňa ýa zyýanyňa şaýat taýýarlaýarsyň. Eger namazy okasaň, Namaz bilen älemiň Sani Züljelaliňe ýönelseň, derhal seniň şol älemiň nur bilen dolar. Muny şeýle düşündireliň. Namaz elektrik çyrasydyr. Namaza niýet şol çyranyň düwmesine basmakdyr. Şoňa basandan älemiň ýagtylar, onsoň dünýäniň perişan. Başaşak ýaly bolup görünýän ýagdaýlaryň, üýtgeşmeleriň aslynda hikmete, düzgün-nyzama görä bolup geçýändigi, olaryň gudrat galamynyň manyly beýanlarydygy saňa aýan bolar. Allahu nurus semawati wal ard aýatynyň nurundan kalbyňa bir yş barar. Seniň şol günki älemiň şol yşyk saýasynda ýagtylar. Özüniň ýagtysy bilen seniň peýdaňa şaýatlyk eder. Sen hergiz hiç pikir etme, Meniň namazym nire, hakyky namaz nire diýmegin. Çünki hurmanyň şänigi hem öz agajy deýin şol bir zady teswir edýär. Tapawutly taraplary birisi gysgaça, beýlekisi giňişleýin teswir edýär. Beýik welileriň namazynda bolşy ýaly, seniň we meniň ýaly ýönekeý adamlaryň namazynda-da, özleri duýup bilmese-de, namazyň hakykat nurundan gaýdýan şöhle bar. Namazyň beýik hakykatyndan akyl edip bilmeýän bolsalar hem paý bar. Ýöne şol hakykat her mertebede birhili şöhlelenýär. Mysal üçin, hurmanyň şäniklikden başlap, Tä ösüp kämil derejedäki agaç bolýança ençeme mertebesi bar. Edil şonuň ýaly namazyň hem gaty kän mertebesi bolup, olaryň her birinde namazyň nurly hakykatynyň özeni bolýar. Allahumma salli we sellim ala men gale es-salatu imadu'd-din we ala alihi we sahbihi ejma'in.